Helo a croeso i Ddarllediad o Glwb Darlledu Gwynllyw. Gyda ni heddiw mae yna westai arbennig, sef Mister Leighton Andrews, Gweinidog Addysg Cymru. Mister Andrews, diolch am fod gyda ni.

A ro'n i'n mynd i yy es i i'r brifysgol ym Mangor yn y gogledd. A dysgoch Cymraeg yn yr ysgol? Yy na dwi dwi dwi ddim wedi yy astudio Cymraeg yn yr ysgol ond mae 'yn wraig i yn yn siarad Cymraeg fel yr yr iaith gynta felly mae raid i ni yy dysgu i siarad gyda hi yy yn yy yy adre.
Yym rydym yn eistedd yn y unig ysgol uwchradd Gymraeg yn yr Hen Went. Ydych chi'n meddwl bod addysg ac ysgolion Gymraeg yn bwysig? Mae'n bwysig bod ni'n cefnogi'r ysgolion Gymraeg yng Nghymru. Mae, mae, 'dyn ni wedi cyhoeddi strategaeth newydd yym yy i i gefnogi'r yym yy addysg trwy'r gyfrwng Gymraeg a 'dyn ni wedi yym yy rhoi mwy o arian i helpu datblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn yr ysgolion yng Nghymru.
Sut mae bywyd ysgol yng Nghymru yn wahanol i bywyd ysgol disgybl yn Lloegr? Wel, mae llawer o wahaniaeth i ddweud y gwir. Mae Mae y cyfnod sylfeini gyda ni yn y yn yr ysgol gynradd wrth gwrs ble mae nhw'n yy dysgu yym trwy'r yy chwarae. Yym mae mae yym Bacloriaeth Cymru gyda ni hefyd yy mae mae yym wa- mae'n ffyrdd yy ffordd o yy astudio wahanol yym a mae mae yym llawer o cyfleoedd wrth gwrs i yym i astudio trwy'r gyfrwng Saesneg neu, trwy, neu trwy, trwy'r gyfrwng Cymraeg.
Rydym mewn cyfleuster technolegol anhygoel newydd. Sut ydych chi'n gweld technoleg yn effeithio ysgolion Cymru yn y dyfodol? Wel, mae, mae technoleg ddigidol yn, yn bwysig iawn, wrth gwrs. Um, mae, mae pawb nawr yn defnyddio um, y technoleg, ffon symudol, gwyliau teledu digidol, ddefnyddio cyfrifiadur wrth gwrs. Mae llawer o pobl ifanc yn defnyddio safle we i ffindio materion i ddefnyddio yn yr ysgol. Felly mae'n bwysig iawn i ddeall ddeall y technoleg achos mae'n bwysig hefyd yym yn yn y gwaith a mae mae mae'n bwysig bod pawb yn deall sut mae'r technoleg ddigidol yn gweithio.
Felly, ydych chi'n meddwl y bydd yna ysgol heb llyfrau yn y dyfodol? Wel, sa i'n si-, sa i'n gwybod. Mae'n bosib, wrth gwrs, falle. Yym, ma', m- mae'n bosib nawr i, yy, i ddarllen yym llyfrau ar y cyfrifiadur. Mae'n bosib i, yy, defnyddio yym pethau fel Kindle neu yy iPad, wrth gwrs, a, a troi'r yym tudalen ar y, ar y, ar y sgrin. Felly, mae'n, mae'n bosib, ond sa i'n siŵr.
A ydy addysg yn mynd i gael ei effeithio oherwydd y dirwasgiad a phrinder arian? Yym, wel, mae'r, yy, ma- m- mae'n bwysig bod ni'n, yy, buddsoddi yn y dyfodol, felly mae'n bwysig i weld, yy, ma- mae'n defnyddiol i weld, yym, yy, yy, pl- lleoedd fel, yy, fel hwn, yy, ble mae pawb yn, yn, yy, yy, ddefnyddio'r technoleg di- digidol a Defnyddio um, uh, y, cyf, uh, y, cyf, y cyfleoedd um, i, i dysgu'r technoleg. Da, dyma beth da ni'n uh, uh, buddsoddi yn y, yn y, yn, yn y system. Um, da ni'n uh, croesawu beth sy'n digwydd fan hyn uh, yn Gwynllyw.
Mister Andrews, diolch yn fawr am eich amser.
Diolch yn fawr i chi. Diolch.